Khuasaram kip in a kan lengtu nulepa awlenau hna Chin News Channel in kan in don hna. Atu cu zingzarh hninnak thawng kan rak zamh ṭhan cang lai. Middle East tel lo in Core Coalition lawng nih IS a tei lai lo tiah Obama nih a chim. Obama hruainak in ramhra hna cu IS dohnak ding ah tonnak an ngei. Asinain mah pahra lawng nih cun IS hi an tei a har ngai lai. IS umnak ram in pa telh loin doh hram an thawk ahcun IS tei hi a harsa ngai lai tiah Muslim lei thiamsang bawi nih a chim. A luancia zarhtonnak an rak ngeih lio ah Core Coalition cu rak dirh a si cang. Cu co-coalition chungah cun Australia, Britain, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Poland, Turkey le usa ram hna an si. Turkey NATO chungtel a simi pawl hi IS pawl umnak hmun Islamic peng naihniam ah a ummi ram a si. Tu thla chungah ramdang in IS pawl raltuk bawm dingah Syria ram ah a va kalmi pawl kha kawlnak tuah i tlaihnak ding hna ah US nih UN Security Council sinah bawmhnak a halnak kong zong nawlngeitu nih a chim. US Secretary of State John Kerry zong IS ralhrang pawng dohnak ding kong he timhtuahnak ngei dingin Middle East ah a kal cang. Hi IS ralhrang pawl teinak ding hrang ah tawhfung a simi cu IS fawl an umnak pawngkam hna ram pawl an i telnak sinak kong zong chim a si. Cun IS an umnak hmun khuachungmi i telnak a biapi tuknak zong Fawaz Girgiz, Middle Eastern Studies at the London School of Economics chairman nih a chim. ISIS ralhrang nih amah lei tangin minung thongkul in thong sawmthum le thong khat le cheu hrawng a sawm hna. ISIS Islamic peng tiah amah tein aa aumi ralhrang nih Iraq le Syria ram chungin raldohnak ah amah lei tangin minung thongkul in thong sawmthum le thong khat le cheu hrawng a sawm khawh hna tiah CIA nih CNN.com sinah an chim. Cucaah CIA nih an tuaktan ning ahcun a hlan nakin a let thum hrawng hi ISIS ralkap pawl an karh tiah a chim. US lei nawlngeitu hna nih a hlan ah an rak tuak ning ahcun ISIS mipu a raldotu hna ding hi minung thonghra tluk an si. Cu hna chungah cun ISIS pawl nih thongtlami pawl an va chanh chuahmi hna zong an i tel. ISIS ralkap pawl a let thum in an i chapnak thawngpang cu Obama nih vanlawng in tuk ding thawngpang a thanh cangka in hi thawng hi an thanh ve. Ramleng in minung thong hleinga nih ISIS bawmh dingin Syria ah an kal hna. Cu hna lakah cun minung thong hnih hna cu nitlaklei ram ummi an si hna. ISIS ralkap chungah zatuak in hleinga cu nu an si. Um khathap hi ti le rawl chung thiam a uarmi a si. Ti le rawl chungmi pawl cu online ah mizapi zoh khawh dingin a tar tawn. Asinain ISIS ralkap pa a vaat hnu cun ti le rawl kha AK-47 he Curin ah aa thlengmi nu a si. Culawng siloin British Prime Minister David Cameron a lu ka tan lai tiah online ah a tar cang. Um Khathap nih amah tein ISIS pawl ṭanh in an sinah luhnak kong zong online ah a tar. ISIS Islamic ralhrang chungah ralkap zatuak hlei nga cu nu an sinak kong zong theih a si. Nu minung zahnih reng lo hi ramhleili chungin a rami an si ti zong zumhnak a um. Hi bantuk nu nih ISIS ṭanh in ralkap an luh hi a voikhatnak a si lo nain Nu pawl nih a bu in ralkap ah an tlak hi cu a voikhatnak a si. Nu hna nih ISIS ralkap chungah an luh hi raltuk dingah si loin innchung tang chuangkhingtu va le zohkhenhtu dingah an si. Asinain ISIS ralkap chung an vun luh bakin ralkap pa pawl he an ruahnak, duhnak le timhmi kha aa khat dih ko. A luancia February thla ah nu minung sawmruk tluk ISIS ah an rak lut. Cu nu sawmruk hna cu kum kul tang lawngte an si. ISIS doh dingah Arab peng nih US a bawmh lai. Jihadist phu, Islamic peng, IS pawl doh dingah Arab ram ramhra hna le US lungtlin hnatlaknak an ngei cang. US Secretary of State John Kerry cu Saudi Arabia khua Jeddah ah biaruahnak a ngeih hnu ah ralkap thazaang in siseh herhmi chawva lei in ramdang nih ISIS pawl bawmh ah Syria ram kalnak hi kan phih lai tiah lungtlinnak ngeih hi a si. Ramdang hna he fonh in ISIS pawl tuk ding in timhlamhnak tlamtling an ngeih cangnak zong Mister Kerry nih BBC sinah a chim. Asinain US nih vanlawng hmang in Iraq le Syria a doh dingmi kongah Russian Foreign Ministry ah ralrinnak a pek ve hna. US nih James Foley a thattu an theih. US acozah nih ISIS video i American journalist James Foley a thattu hmaiah Aa hupmi pa cu fiang tein kan theih khawh cang men lai tiah US nawlngeitu minung pahnih hna nih CNN.com sinah an chim. James Foley a thattu pa cu mizeidah a si tihi fiang ngai tein theih a si ko nain zakhat ah zakhat bak a si ko tihi belte cu theih a si rih lo. Cu he pehtlai in mithattu a si tiah zumhmi cu felfai tein hlathlai tuah dingin timhtuahnak an ngei. James Fawleh thattu a si ko tiah an zumhmi pa cu ISIS chung video in a aw in siseh cun data le a dangdang thiamnak hna hmangin felfai tein hlathlai tuah hnu ah hi bantukin thawngthanhnak an tuah hi a si. August thla dih lai ah khan British Ambassador Prita West-Macott nih James Fawleh thattu pa hi mizeidah a si timi an rak theih khawh dengnak zong a chim nain August ni kul in ruk biaruahnak an tuah lio ahcun mithattu kong cu fiang in a chim ti kho lo. Nawlngeitu hna nih American journalist a si vemi Steven Stoloff a thattu le James Foley a thattu hi aa khatmi a si le si lo zong biakhiahnak tlamtling in an tuah rih lo. Asinain James Foley a thattu cu British mi, Muslim biatak tuk in a ṭanhmi bu hna he bawm in rian a ṭuanmi a si lai ti zong zumhnak an ngei. Syria ram ah a um tiah zumhmi hmaiup in mi a thattu cu US le British bawm in tlaih khawh ding in an i zuam cang lai. African Union ralkap hna nih Somalia nu ngakchia cu an tlaih hram hna. Somalia ram ah vawleicung ram kip nih dirhmi International Funded African Troops African Union ralkap pawl nih Somalia nutung le kum hleihnih nu ngakchia pawl cu an duhning paoh in an tlaih hram hna. Kum hleihnih nu ngakchia pawl sualpi an duh hna tikah eidin rawl kha pek in ngakchinu pawl cu an sualpi hna tiah Human Rights Watch nuhrin covo zohtu bu US ummi nih Al Jazeera.com sinah an chim. Hi bantukin hramhram in nu an tlaihhremtu hna pawl ralkap pawl hi a phu in an min ah ai misom te a si. Hriamtlai lawngte ralkap thong kul le thonghnih an si i hi ai misom hi ramruk in fonh in dirhmi an si. Tirhnak a ruang cu thong ni le pasarih lioah Al-Khairah-linked Al-Shabaab pawl doh dingah dirhmi a rak si. Somalia nu tlaihhrem a tongmi pawl hna hi an sualpi khawh hna in ralkap a sualpitu hna nih eidin rawl an kan pek tiah tlaihhrem a tongtumi nu pawl nih an chim. Tlaihhrem a tongmi chungah kum hleihnih nute hi ngakchia bik a si i Uganda ralkap pa nih a tlaihhrem. Ebola zawtnak nih sibawi pakhat a zawt ṭhan. World Health Organization, WHO, sibawi cu Ebola zawtnak thlawp dingin a ṭuanmi a si i amah pumpak ṭha tein Sierra Leone ah hneksaknak a tuah tikah a pum chungah Ebola zawtnak cu fiang tein an hmuh khawh cang tiah CNN.com nih a ṭial. Ebola zawtnak in a zawmi sibawipa cu Freetown ah an chiah. A ṭhalei kam a panh ko nain Freetown in hmun dang ah an ṭhial an i timh, Sihmanhsehlaw an ṭhialnak ding hmun cu fiang tein an chim lo. September ni nga tiang Ebola zawtnak in a zaw cangmi thongthum le zakua le sawmli le pali an si cang i culak hi a thi cangmi hna cu minung thonghnih le sawmkua le pasarih an si cang tiah WHO nih a chim. Hi zawtnak nih a phanhmi ram hna cu Guinea, Liberia le Sierra Leone hna ram an si. Jones nih a fale panga a thah hna. Timothy Jones cu South Carolina in meng za sarih a thlatnak ah a fale panga a thahmi hna an ruak cu a fun hna i hnawmpum chungah a chiah hna hnuah a mawṭaw hnulei ah a khumh hna i a kalpi hna tiah nawlngeitu hna nih an chim. Jones kum sawmthum le kum hnih hi Mississippi peng University in computer bawi a lami a si. An innpa cu ka fale hi hmundang ah ka ṭhialpi hna lai tiah a chimh hnu hnuah hi bantukin thil a can hi a si. A fale a thahmi hna hi kumkhat in kum riatkar an si hna. Zeiruangah a thah hna tihi cu fiang tein theih a si rih lo i hlathlainak tu in an tuah cuahmah lio a si. Atutan i thawng kan zoh khomi cu mah vial hi an si. News.com.au, aljazeera.com, CNN.com le BBC.com chirhsan in thawng kan zohmi hna an si. A kan lengtu nan zapate cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Keimah ka min cu Priscilla Mung ka si.